Makadiiko masahwira ndagarisa ndisina kumboita youtube video save vaisa zvanza vemitupo yose vomarume machembere vashavi mazviti vashavi vemusango nevemumvura nemhepo dzose dzakachena. tinofamba nedare redzimbabwe aiwa ndinokutendai nerutsigiro rwenyu pano pachirongwa chedziva rematare kudzidzisana nekutoita matare acho nekutoenda pamweya nepanyama tese tichitungamirirwa nemidzimu yedu kare kare Takatanga matare kare taitotambura kutambura nekuviga fembo nokuti zvainyadzisa. Changa chiri chunhu chaitotorwa sehuroyi sehurombwa. Changa chiri chunhu chaitarisirwa pasi. Asi tinotenda kavadzimu nokutisimbisa kuti iye zvino patava ruzhinji rwaakuziva zvematare, ruzhinji rwaakuziva kuti kufemba bute hakusi uroyi. Kuva mutekaidzi wematare kuzogamuchira kuti ufembe bute panotora kunetsa nokuda kwezvakagadzwa mukati mefungwa dzedu. Mumakuriro atakaita we have got so many generations that we lost. Saka vanotaura vazungu pamaglobal forums andinombopindawo yevarapi vepasi rose kunonzi mwaka watiri unorapa three generations before us we are the fourth generations and three generations after us which means kuti jeni yako its a seven generational jeni yekusunungura mageneration matatu kumashure nemageneration matatu achatevera nokudaro unhu hwangu maitiro angu Mafambiro angu acharapa majenaresheni matatu akabva kumashure kwangu awo akanga akuita zvaJesu vachikangamwa midzimu uye awo majenaresheni ari kumashure kwangu akatekedza matare isusu tikavasasamura Tichinzi ndivo varoyi vemusha ivavo havabvi mudondo vachinokumbirira vamwe. Vanosvuta bute vachiriteketera sezvataimboitwawo isu paya paunenge uchimboshungurudzwa nevanhu uchinzi munhu awo waakuita zvematare saka waakuroya waakuita zvemanjuzu we are just healing trauma yakasangana neivavo nokuti pakunouya kwechristianity pane mageneration akaaffectwa nayo ndobva uh, christianity yakuputsa misha mukuti vamwe vakazviti vonamata vakati fembo harichina basa vamwe vakapfuurira peri nematare vasingazvitsananguri kana kuzviexplaina vasingasheyi zvewisdom yedzinza nokuti wekusheya naye ndiye uyo ari kunhingi ari kufaya faya uko saka Tinoda kuti titeramire tizive kuti tiri kubva nekupi tichienda nekupi. Donzvo revhidhiyo ino ndiri kudavira mibvunzo yandinosangana nayo iri komoni yematare kudzidzisa zvinenge zvatururwa naSavenyakuzvidzwa vabva kuRomusaigwa Chakasikwa Mbidzi Mukuru. chavanenge vazarura kuti chigovanwe nenyika yeZimbabwe semhondoro yenyika. Tinogovera. Hatina manotsi. Mavhidhiyo atinoita emweya tinotopiwa gwara naivo kungogara seizvozvi. Ivo vouya vodzidzisa mwere dzavo, masahwira avo. Hapashaikwi vaviri vatatu vanobatsirika ipapo. Tinoda kumbotanga nekuti uchitekaidza matare unosangana nezvakawanda zvimwe zvakanaka zvimwe zvinogumbura zvimwe zvinopedza simba asi dare rinoramba riri panzvimbo imwe. Nheuro dzedu nekukumbirira nechii chero zvatakumbirira zvazadziswa. Tinotaramba tirimo mukukumbirira. Tinoramba tirimo mukuwana nguva mangwanani yekuhwereketa nekutaura nevakuru. Chinozonetsa ndechekuti kana matare tikamatora kuita plan yekuti zvinhu zvikandishatira ndomanya ikoko matare haiereri zvakanaka hatikuri pamweya noti mugari wewega wega anotekaidza matare pane zvinhu zvaanofanirwa kugona kuita ega zvinhu zviri basic zvekuti mugarwi anosangana nazvo Chekutanga, kana tichifamba nematare zvakanaka, mugarwi ane ziso remweya rekuona zviri mukati mezuva mangwanani paanomukirira achipinda mudare, paanomukirira achitaura nevakuru. Ziso remweya rinovhurika, muviri wotanga kuresponder kurhythm yezuva iroro. Ukaona uchimuka hana ichirova uchinzwa kusagadzikana zviri kureva kuti pane zviri kuuya muzuva iroro zvisina kuita zvakanaka. Nekudaro kusagadzikana ikoko kunogroundwa nefembo. Fembo chero wanga uchitaurisa sei. Chero wanga uchinzwa kuita mapapiro, paunofemba unotonyarara kuti zii. Nokudaro ndikaona ndamuka, ziso remweya richiti hana ichirova kuti tibvu tibvu tibvu, kusagadzikana, kungonzwa kuti pane something chiri wrong asi hausi kunyatso kuziva kuti chii. Imeseji iri kubva kuvadzimu kuti pane zvirimo mukati mezuva zvisina kuita zvakanaka zvinoda kuti dare ribatwe. rekudzikamisa. Zvino kana waona zvadaro pamwe unogeza nemakwenzi kana munyu wematombo nefembo chaiko zvinonhopa ground imwe zvinonhodzosa simba rako panzvimbo zvoreva kuti you are above the situation yauchasangana nayo muzuva iroro Kukumbirira nekutaura nevadzimu nokupinda mumatare nokugarwa nomudzimu hazvirevi kuti zvakaipa hazviitiki. Kuitika kwezvakaipa murwendo rwematare hazvirevi kuti pane asumudza mhepo kana kuti midzimu yafuratira. Midzimu inenge iripo ichitotinzwa. Midzimu inenge ichitotiona. Asi zviriko zvimwe zvinotiwira zvatenderwa naivo kuti zvitiwire kuti tive nechokudzidza. Zvinhu zvinotiwira muzuva nezuva rekurarama. Zvinotiwira mune zvakanaka mune zvakaipa zvauya zvatenderwa. Kutenderwa kwazvo ndiko kunoita kuti zviwire muupenyu nokudaro Kunograunda dare, kudzosera simba panzvimbo kuti zvinoitika zviitike asi dare riri panzvimbo zvirege kutikurira. Pakupinda mumatare mangwanani, mugarwi wese ane zvaanooneswa zvisingori zuva iroro chete asi zvekurarama kwako. Dzimwe vanooneswa Timakumbo akurwadza. Vamwe havazivi kuti zvuma zviri mumakumbo tino zvinoitirwii. Zvuma zvatinopfeka mumakumbo. Makumbo arwadza worota chuma cheblack and white cheblue. Zvuma zvemumakumbo kazhinji ndezvekuchengetedza magwara, kukurwira murwendo rwematare, kusimbisa dare iri. Saka zvuma izvozvo zvinokumbirigwa zvopfekwa, dare rinosiyana. Vamwe vane zvuma zvinokururwa, vamwe vane zvuma zvisingakururwi, saana savi. zvinozokururwa zvomumakumbo kana toinda kumapako. Zvuma zvomumakumbo kana zvikadambuka, zvuma zvomumaoko zvikadambuka, zviri kungoreva kuti pane hondo yanga ichirwiwa kwenguva yakareba yasvika pakukundwa, chuma ichocho chabata basa racho chapedza pa chodambuka zvacho. Kana chadambuka hatibatanidzi, todzorera. aiwa tinochizorudza pasi pevhu tichitenda basa guru rarichabata mukati medare musanetseka nokusangana sangana kwenyaya dzacho ndatini ndangonzi ndiuye pano ndidzidzise saka zviri kuuya zvakawanda wanda wanda Nekudaro mabasics aya ndadzokera ku Tati kuvhurika kweziso remweya kuudzwa zvinodiwa natateguru vari pamafudzi naivo kwete kuudzwa naSavi kuti tateguru venyu vari kuda icho aiwa. kwete kuudzwa nasahwira ari kufamba nedare kuti imimi mitemo yenyu ndeyekuti ivo vanouya nemitemo yavo. Saka kutekaidza matare kunoita kuti tirarame dare racho. Kunoita kuti tizive zvavanoda tisina mumwe munhu atiudza kuburikidza nemakope, kuburikidza nekusvika kwavo mudare mangwanani patinovadana paya. kuburikidza nekufamba mumasango, kuburikidza nekutaura nesu tichitova kubasa tambogara pasi kuti tifembe iwe wotaura nesu. I remember ndakambowana mumwe muchembere pano aindibatsira pamba. Muchembere uyu aitogara pasi ofemba. ari pano akapedza kufemba simba raanenge anaro asi kutaura anenge asingachadi zvotoreva kuti vakuru vaapa nzvimbo saka vanotiudza zvavanoda nezvavasingadi because tiri kuramba tiri connected shungu dzako semugarwi ngadzikumbirire simba rokugara uri connected usabva muzvanza zvevadzimu usakochesa nyama yako kudarika dare usakoshesa kufadza vanhu kudarika vadzimu vako nokuti usati wava wawana vanokuda kana vanokufarira midzimu yako iri muropa rako iri kufamba newe kune nyaya zvo yekuva neruzivo yandingati pachirungu intuition kana kuti natural instinct yekungoziva so kungoti a ah, pane zviri kutoitika izvozvi hauna kusvikigwa hauna kudii asi zvinotouya kunyanya kumachemberi hombarume inogona kufamba zvisizvo yofunga kuti ndadhilita machats angu ndikaenda kwandainda ndikacleana up everything asi jembe iri rinotoudzwa uchipinda pamba kuti pane zvaaita dzimwe humbarume same thing humbarume inototi iri kwairi ichishandira kure Makope ouya kana kungotoziva kuti mudzimai kwandakamusiya kumusha ndichiti avake haasi kufamba zvakanaka. Iyoyo ndo natural instinct munhukadzi wese anayo. Haafanirwi kuenda kunobvunzira kumasowe kana kwasahwira zvimwe zvezvinhu vanounza kwaari vakuru. Zvinobvunzirwa ndepaya uchiri kurerwa usati wasvika pakubikira doro mudzimu. Wabikira doro mudzimu zvinozviita zvega. Uchitanga kufemba zvinozviita zvega kungodzidziswa uchibvunzirawo pausingazivi dzamara waakugona kutekaidza wega waakuzvimiririra nedare rako vaakutouya vachikupa zvokuita. Urapi hwemadzodza aunosangana nahwo hwakawandira kumadzitateguru ako. Ndivo vanoziva makwenzi anoenderana nedzinza ravo. Ndivo vanoziva kuti pakadai apa kuti mhepo iyi aidzimure ngaabate pakati. Saka zvavanenge vachiraira izvozvo ndozvimwe zvemabhesika ndataura. Zvavanenge vachirayira tinoshandisa sei izvozvo? Zvakakosha kuti munhu utange wagona kuzvirapa usati wavhurira kurapa vamwe. Ndisati ndarapa kana munhu, ndisati ndabata dare, ndakambopinda pathree years dzekumbozvirapa pachezvangu. Izvozvo zvakakoshera kuti as much as pauchazobatsira nyika yose, rako simba harina anopinda kwariri. haukurirwi nematare evamwe. Mazuva ano varapi vazhinji vari kufa. Varapi vazhinji vari kusangana nejambwa nerushava-shava. Kuti nguva haisati yakwana, hondo dzemumusha mako hadzisati dzapera. Dziri kunotevera mudare maunobata padare poita nyonga-nyonga pachirwiwa, pachihuriwa padare ipapo pachiitwa zvese zvese. kusvika pakuti murapi unogona kutochiva mhere dzaari kurapa mudare nokuti haana kusimbiswa haana kudla makwenzi anouraya nyama murapi chaiye nyama yake inofa saka ndokurudzira kumbozvirapa dare rosimba varidzi vedare vosunungura voti aiwa iye zvino waibva munhu wematare haafanirwi chinovhara ziso remweya chimwe uka munhu wematare anorarama chokwadi nai the truth so you, you were wearing a mask pese apa usati wagamuchira mudzimu uri pamafudzi Wakanga une mask yawairarama because wai pretender uchizviita mwana waMwari uchipinda muhosting team uchiita sei you were wearing a mask. Pawakazopinda mumatare you came back to yourself to be you the real you. So munhu wematare anorarama chokwadi. You don't need to fake anything. You don't need to lie. Muromo wemunhu wematare ukanyepa unovhara ziso ramweya pakuti our senses dzine chekuita nespirituality yedu that's why muchiona mudzimu umwe unobuda uchidai vari kurapa kusimbisa umwe unouya uchizvongonyoka vari kuzuza zvakaremera dare umwe unouya uchiridza mhere because vanoshandisa muviri wedu muromo ukataura makuhwa ukanyepa ukataura zvisina kuitika kana kufambisa guhwa muromo unovhara ziso remweya nokuti muromo iwoyo unofanirwa kunge uchishandiswa kubudisa mazwi abva nyika zimu kana muromo iwoyo wowanza kutaura zvinhu zvekunyepa dare rinenge ndikuona dare richipinda ndikuona kanzira kanobuda musango so uri musango muzima rodhi riya mazihombe aya ndikuona kanzira kanenge kachibuda kachienda musango kureva kuti kurasika kwedare so the little things zvimwe zvatotarisira pasi tichingoti munhu anokwanisa kungoita agobudirira hazvinoaffect munhu watapomera mhosva tichitaura pamusoro pake hazvino affect munhu wataitira makuhwa takagara pasi zvinonoaffecta ziso remweya rako iwe semunhu saka ndinokumbira kuti semhuri tigone kunzwisisa kuti kumwe zvinhu zvidiki zvidiki zvinotikanganisa mumatare. Pane nhaurwa yemakope. Ndakambotaura ndichiti makope ariko anouya otodzika asi obva akanganwika pakumuka. Makupe iwayo ngaasakuvhundutsai. Pamwe vauya kuzodzvara mhodzi yavachadiridzira, kuda chipo, kuda manake, zvavachadiridzira. Kana zvaibva, makupe iwayo unogona kuzomarangarira woita seinonzi deja vu pachirungu. Deja vu like you get to a place and then you feel like I've been here before. mapanzwisisa saka haasi makopi ese aticharangarira asi consistency yekurota everyday uchishaya kana chimwe chaunorangarira kana kusatorota zvachose ipapo papinda mweya wakaipa ndopatinoshandisa makwenzi ekwasave vana vhura makope ndopatinoshandisa vana rosemary kuisa pasi pepilo pa ndopatinodya mablueberry ndopatinodyaiswa nemajuru ndipo patinodya makwenzi tomufawo tichimuka nei nei tichirova nezvibhakera kumbosimbisa dare. Ndipozve patinotora mvura yegungwa toisa mugirazi toisa parutivi tokumbirira makope toisa parutivi. Ndipo patinotora fembo toisa pasi pepilo. Ndipo patinotora fembo togeza naro takunovata. Ndipo patinokumbirira makope acho totora pilo toipindirudza tichimwaya fembo. Zvese izvozvo zvinodzosa makope. Kaona waita chino wazama, waita chino wazama. pane rimwe shizha riri kutouya iri muti rudziiko uyu mufuta inonzi caster oil eh, mufuta futa futa futa hey, mufuta mashizha awo kana makope aenda tora shizha iroro worikumbirira Handiti oisa pasi pepiro otsamira shizha iroro. Shizha remufuta rinovhura makope, mashizha ekugeza nawo zvakare kunochenura hondo dzinoremera matare. Muti rudziko mukute. Mukute. Kune tumwe tumidzi tutete so tunorembera. Tumidzi itwotwo ukatuisa mumvura woma zvinovhura makope. Haufanirwi kurarama upenyu usingaroti iwe uri munhu wedare. Hakuna dare rinoitwa ugopfekedzwa mafuko usina kumbopiwa makope edare iroro. Dai zvaiti basi zvaigona. Chenuro dzaitwa nesimba nokuti kazhinji matare acho ari kufira pachenuro. Pachenuro pari kumhanywa mudzimu wogadzirwa pasina kuchenurwa hondo dzakaremera dare iroro. Saka vazukuru vazhinji vari kuzonetseka nematare nokuda kwokuti pakunochenurwa, chenuro inenge ichisunungura kubvisa hondo dzakaremera dare. Dare rinomboda kuti risati rapfekedzwa mafuko pamboita exchange yekuti mhondoro yapanda dare mhere yonorota, makope ouya mhondoro yodudzira mhere svikiro murapi ngaadudzire. Ungati mhondoro unoita kunge ndinongotaura nevanhu vemudare mangu mega ndinotaura nenyika yose. Makope adudzigwa odzokera kumwere onouya mamwe achikurondwa kwedare ikoko pasati papfekedzwa mafuko. Mafuko ane huyerwa hwawo. Mafuko haakandwe uko. Ngapasaita zuva rinopera usina kumbofuka mafuko wakagara pasi uchifemba kuti anoera akatakura simba revakuru. anoratidza ruremekedzo gwedare anoratidza kuzvininipisa kwako kufukidzirwa kuchengetwa nokudaro mafuko ngaasangova edisplay ekungoti hameno kana kwazonzi kudanda iro takumuti redzo rangu riripi zviya takati chiri kupi aiwa ukarwara Nyama dzarwadza. Enda unopfugama mudare wokumbirira wotarisa pamafuko vanokupa kuti apapa hurwere hwaunahwo panoda machembere, apapa pakuda save, apapa panoda vemadziva. Vokupa mafuko ekuzviputira nawo. Wombozviputira womborara padare ipapo. uchanzwa vachikuudza kuti dai wambodya chakati dai wambomwa chakati dai wambonokora vhu rako panze retsoka wageza naro nefimbo dai wambodziisa mafuta wambozora nyama dzese idzi vanokurapa matare anonakidza nokuti havatauri kuti yowe chizukuru aiwa zvinyoronyoro Aiwa dai. Zvino imi mufunga kuti kufunga kwenyu aiwa. Ndivo vanenge vachitotaura. Dai wambodai muzukuru imboenda kumvura unogara kunze kwemvura mvura ichikurova chibva mugungwa ichikurova kumeso musi unoyi ndairwara ndikanonzi gara kumhenderekedzo yemvura ndikagara gungwa rikatanga kurova mawevhi Ndairohwa pamhanza apa kunge hamena meno. Apa handina simba saka yaindirova mvura yondiwisira pasi. Saka yandinofarira kuswima mukati memvura but dare rati kagara kumhenderekedzo yegungwa. Saka ndakamirira kurohwa nemawaves ndikarohwa ndikarohwa ndikarohwa ndikarohwa ndikadonera pasi. Ndika ndikavata. Ndavata ipapo ndakamuka ndikapepuka ndikawana kusaidhi kwakagara mumwe murungu kusaidhi kwakagara mumwe murungu. Saka ndakavhunduka because ndakafunga kuti ndatotorwa nemvura. Zvikanzi aiwa waita sewafenda. Saka patasvika tikaona kuti une zvuma tatoziva kuti idare but tauya kuzongokuprotector. kuti kana mvura ikada kukutora wavata tinokubata todzoka newe saka ndiwo matare matare ipersonal experience vamwe venyu munonyanya kuda kuhwa kupandirwa dare nasahwira ndiani ari kuitei farira kuti waende kwasahwira wosimbiswa, wodzokera, wotekaidza, woona vadzimu vachikudzidzisa, uchizvibatira matare ako, uchizvifambira wega, nokuti munhu wematare haarambi akangogara mudare achingonzi uyai nehuku, uyai nechakati, uyai nekwirimba, uyai nemazai eanga, uyai necha, aa. Basa guru rasahwira kana achitekaidza mudzimu nemadziva. Kubika dare. Abika dare mhere yonotekaidza yoga vadzimu nemadziva vochiita basa ravo. Sahwira aomerwa pamwe ari kungoona kuti haa zvinhu zvaimbofamba zvakanaka asi izvi nezvi ii haiwa. Dare riri kurema. Wodzokera kwasahwira kunosunungurwa mafudzi zve kunosunungura dare pamwe pane pawatsikirwa fuko zvoramba zvichingodaro asi hauchagari uri masahwira ukangodai mugovera huyai friday huyai chitatu huyai aiwa variko vemasowe vanoita izvozvo kumatare kutsekaidza dare mudzimu yogara zvakanaka nemadziva avo kana aripo nemashavi wose kana aripo zvofamba zvakanaka Nyaya yevashavi vesango ava vanoda kugara vachitendwa, vanoda kugara vachiudzwa zvekuita. Shavi harikumbirwi. Kana ndichitekedza dare remushavi wangu weretso ndinokumbirira. kuvadzimu vangu kuti vandipe gwara vachenure masango ndoenda paretso pamushavi ndomutuma aiwo mushavi ndinoda kushavirwa mimbwe ndinoda kushavirwa mhuka Chindiitirawo madanhazve ndosvitsawo mbeswa dzesango ndosvitsa mhandire dzangu ndosvitsa chino ndoenda musango ndonosvuta mabhinya ndichitaura neshave tichirihwa richitomuka tomuka ndichihwa mafudzi angu achiti zharara ndiro dare reushavi vashavi vanofanirwa kupota vachiuraya mhuka voibika varivo kubikira mhuri vosvitsazve kusango. Muvhimi wesango haatenderwi kungodya nyama dzakafa dzega dzakangofriziwa dzisingazikanwi kuti dzafiripi nekuti paunouraya mhuka unobaya nebakatwa uri kusimbisa uvhimi ikoko mane uvhimi haangope chanza kuvanhu chanza ngachichengetwe kuti chipo munhu wese unobuda akafunda chipo zvine ushavi ukangopiwa vanhu uchingozarurwa uri kuzarura secret yekuti iwe uri magnet magnet yako uri kuipawo vamwe magnet yezvakanaka dare rekumvura riri secret rine uyerwa hwaro uyerwa huripo nderekuti kana ndichinoita zvandinoita kumvura handitori mavhidhiyo ekuzoratidza vanhu vose ndafumura dare hakuna chandakafambisawo nokuti zvava pachena Unofanirwa kuita matare ako kumvura chinyararire vanhu vongozoona kupenya kwako, vongozoona rugare rwako, vongozoona hurapi hukuru iwewe uchiita matare ako zviri sacred. Munhu wekumvura ane zviga zvaanotova nazvo. zvekuti munhu wekumvura haatenderwi kubudisira munhu musodzi. Munhu wawabudisira musodzi watuma besu kunocheka, wasimudza hondo yemvura. Mvura haina negoshiyesheni. Wauya kuzopima here uri kufira pano. Wauya wakahura hako uchida kusvibisa mvura uri kunyura. Pamwe unonyura worarama asi chitumbu chazvimba nemvura worohwa nemusheche. Sei uchirohwa nemusheche? Mhm. Kombi rakaruregerero varidzi vemvura. Worwadziwa worutsa mvura yese iyoyo worarama. pamwe unofa. Saka ngatirege kupima mvura tichiita chihure chedu tichienda kumvura tichinodhidha tiriko aa kana ndasangana nemurume ndisati ndaenda kumvura ndotogeza kunyanya kugeza nemunyu wematombo nemukaka kana ndichienda kumvura zvinondibatsira kuzvichenura tindonopinda mumvura mvura yaindirambi Kumvura hatipindi tisina kusumira midzimu yedu whether uri wemadziva kana kuti hausi. Tinokumbira vadzimu vedu mvumo yekunopindawo muteritory yana Dzivaguru varidzi vemvura. Midzimu yedu yatitendera taisumira topinda mumvura tasvika pamvura pacho. Tinokanda fimbo pasi zvakare tasvika motitaririrawoo topinda mumvura bubububu zvinzvanza pamusoro ivaridzi venzvimbo ino chembere neharahwa dzepasi pemvura vanadzi vaguru vanasave ndo varidzi vemvura vanasave Zvinei nokuti uri kuIndia, uri kubata dare reZimbabwe nhai? Vana dzivaguru, machembere, harahwa dzepasi pemvura, vana garadziva, chembere neharahwa dzenhope, vana manjuzu, aiwa ndauya. Ndokumbira kuchenurwa. Hazvinei izvozvo kuchenurwa nemvura kana kukumbira manako ekumvura hazvinei nokuti unoyera dziva here, hazvinei nokuti une madziva here, zvinoitwa nemunhu wese. Asi vanhu vekumvura hatingoindi nezvinhu zvimwe chete nguva dzese. Ngatikumbirire tirimo mudare rekumvura, toridza nziyo dzavo, toridza ngoma dzavo, topisa mainzenzi edu, toisa mvura newaini apo. toisa mupinga muchena todini tobvunzira tipeiwo gwara rokuti ndoinda neiko kumvura gwendo guno umwe musi unonzwa mushavi wako achiti ndoda jini umwe musi unohwa mushavi wako achiti ndoda waini umwe musi unonzwa achiti aiwa makoini akakwana umwe musi woti kanda sheu ndanochema zvese zvauri kuchema utaurire musheu ukande mukatikati memvura umwe musi unonzi chingoenda unopinda mumvura chete hapana chaunokanda mumvura kana tichinge tiri pamvura tinofanirwa kuziva kuti patiri panoyera tisapima mvura kuti ishoma pamwe pacho unoona kuti mvura tushoma shoma asi tokutakura nokudaro ngatiite Zviga izvo zvokukumbirira kuvadzimu vedu titungamirirwe tisvitse kunana dzivaguru dare remvura dare remvura vana dzivaguru vana save ndimi varidzi vemvura itori tori yavo vokuzarurira kwete nokuti unoziva inini asi maprinciples edare tisu vana nyami nyami yacho tisu mvura yacho kutorairira kuti pamwe pacho munozoona vanhu vachipera kufa kusateerera ndogara ndichitaura kuti zidziva rakati mwiro rakasviba kuti tsva ramunongova kuti rinoyera haripindwi. Unoenda kuzasi kwaro uko kwariri kurasira nomuswe uko. Mvura painoerera yakuoneka pasi payo ukoo kwakachena uko ndokwamunoenda. Pateritori munozodzokapo makati zii neruremekedzo. Tinotenda nekurapwa. Tinotenda nekuvhurirwa makwara, tinotenda neramunobata. Tauyawo nemacoins aya zvipo. Manake ngaawandewozve. Makwati akabatika upenyu hunoreruka. Tauyawo nemipunga, tauyawo nezvakati nezvakati kuzokupai tichitenda. Mawaini momwawo zvewakatsetsehwa, zviyo moti zarurira rakanaka. Huchi hupenyu hwangu ngahutapirewo sevana vevamwe. Mosvitsa zvipo muri kunze kwemvura. Mumvura hamukandwi mbiya, vazukuru. Mumvura hamukandwi zvidhende zvakasungwa mapfundo. Zvidhende izvozvo zvinomira. paupenyu hwako. Bhodhoro raunokanda riye riye remvura rinomira paupenyu hwako. Tiri chanocheka mhuka dzemumvura hazvitenderwi, imwe yotofa. Wasunga ushave hwako, wasunga manake. Zviwitsi Zvakarehwa naSave chimwana changu akataura kuTikTok akati zvihwitsi ngazvibudiswe mumapepa. Mushavi wane dare rekumvura ukasvika pamurapi akangoti regai tigadzire vekumvura vasikana machembere aripo tiza dare ngaritangire kumidzimu yako yauya yauya neshavi iri. zvikufambire zvakanaka kuti mamwe matare amunozopinda ekugadzira zvekumvura musati magadzira vadzimu ndipo panobiwa shavi shavi rinobiwa usara wazuru rakapinda nyoka shavi raenda masango taenda nemasupa kunodira pasi ngatisenge zvigubhu zvedu ngatitore plastic ngatitore zvivharo zvedoro fambai nema black bag kana masaga ekuisira marara musasvibisa masango musasvibisa kumvura nokuda kwei kare kare. Tisati tavapo, chakachengeta vanhu vakare kuti vararame nguva refu vaifema mweya wakanaka. Marara atinosiya musango, tazviisira marara mukati meupenyu. Dare rinoita serafamba asi panenge pane kakubhirikwa bhirikwa kedare. Nokuti iwe wasiya marara musango. Remekedzai masango vazukuru. Remekedzai mvura. Remekedzai mapako. Vamwe vanoenda kunoita bonde vaenda vanobata masango voita bonde musango. Aiwa kuzvidza. Imwe nhamo yatiri kuona vanhu vainayo vachida kuchenugwa mhanza kuitira bonde musango revaridzi. Sango rimwe nerimwe rine vene varo. Ndipo tichiti uri kure, uri kure kure neDzimbabwe. Usati wabata dare usangosvika uchiti pamusoro yana Moyo. Aiwa. Sumira kumhondoro dzenzvimbo iyoyo. Madzishe akagara munzvimbo iyoyo. Vakuzarurire vekwako, vape simba vachengete vavhumbamiri. Nhekwe ngairemekedzwe kana makuchembere Dare remachembere ratanga motomira kuibata. Munofanirwa kuva nenhekwe dziri padivi dzemachembere. Kana kakondeina kakanaka ndine zvimwe zvandinotengesa zvinopenya penya kekufembera machembere nokuti pamunenge muri kunguva ndonguva yematare makuru ndopanonyanya kudzika dare asi iri chifamba nemachembere kuchikuva morega kusvikako. Ndosaka dare richirambirwa mubedroom asi kana ndichigara mu one room vadzimu vangu vandiwana ndiri mumukuku vanoda kundisumudza vondibudisa imomo ndichachemera kuti ndoda dziyo dzenyu dziwane pokugara pakanaka chisunungurai manake ndiwanewo pekugara pakanaka Hakuna munhu unomiswa mumatare nokuti unogara pai. Dzimu, zimhondoro rinonogara munhu ari muchimba chemapango chisina dhoo chakavharwa nedhende. Pakazvidzika ndopanonyanya kudiwa nevakuru. Kana wazviwana mumatare, midzimu yako yakusimudza. Usazvikudza, iva munhu anozvininipisa. Usadadira vamwe vari kumashure kwawakabva, nokuti iwe unotoziva kuti kuti ndisvike apa hazvaiva nyore pane pandakafamba napo saka ndikaona munhu akatsika pandakatsika napo ngandimuremekedze ngandive munhu ane rudo Chinosumudza manake kuva neruoko rwakatambarara. Kugona kumira nemisha yedu nehama dzedu hazvinei vano vanotishora nematare iwaya hazvinei vanotivenga. Asi iva nemwoyo wokuregerera, wokuziva kuti zviri pandiri zviri bigger than ini. Ini ndikazviisa pamusoro ndikazvitutumadza ndikati ndava nezvinhu zvangu, munhu wose ibvai matonditya, ibvai matodini. Tariresva matare kuzvininipisa, kuzvityora kuitira kuti tirambe tiri pasi pemapapiro evakuru tichirairwa nemachembere, tichitsiurwa nemadzitateguru, tichionekwavo nenyikadzimu. Zvakanaka izvozvo, zvirege kuparara zvakare. Hatidi nhoroondo dzemhere yematare dzokuti zvinombofamba chaizvo zvowira pasi. Unhu hwakowo wapiwa hwakaita sei? Wana tushoma twaunogovanawo nevamwe. wokumbirirawo mari wonopawo munhu asina ari paroad ari kutambura wokumbirira grocery wotsvaga mhuri isina unosvitsa ndosaka muchiona varungu vachipa vanoziva secret yekuti mukupa ndimo munodzorera chawapa chinodzoka chapetwa chawapa chinodzoka im so surprised im surprised but im not i don't know but ndangoshokeka so kuti nezuro ndakatumira mumwe munhu mari mari yanga yakawanda ndakangopiwa figure ndikanzi mupi without thinking twice ndikangoita ewalet same amount of money ndawana iri notification handisati ndatoziva kuti yabva kunani asi same amount of money yadzorerwa mubank matare matare iexperience kuti uzogutsikana nerwendo rwematare iva munhu anoongorora rhythm yeupenyu nemafambiro eupenyu nezvaunoita neshanduko inoitika kana wageza negwenzi nemakope anouya nechi uchirifambira dare uchigamuchira zvese zvauya kurwadza kwazvo misodzi kumidzimu yangu isina zita remunhu nokuti ndikangochema ndikataura zita remunhu ndarizva kune vamwe vanhu vanoenda kumatare vopinda mundiro Vochajwa makwati avachajwa havamabhadhari votiza voinda. Zvinhu izvozvo zvinonouya seshamhu kumhuri kana sahwira akubatira dare nemidzimu yake hazvinei nekuti zvanobuda mberi zvii. nekuti ivo vaita zvavo pakupinda kwese kwaunoita mudare vangakonewa pamwe vanogona kukonewa kukugadzirira mudzimu zvakanaka asi pane zvavatorwawo nazvo ipapo remekedza dare revanhu wovapa makwati ako makwati mweya mari ispirit mozviziva izvozvo mari ispirit mweya saka unogona kuti unayo ugoshaiwa chawabudisa nokuti mweya iwoyo hauna kusununguka kutambanuka pauri uchine mamwe mabeliefs uchine kamwe kakuita kekupfachura uchine kamwe kakuzvikudza kekuti ukaita mari nyika yose inoziva uchine kakuposta posta manake ako manake anochengetwa kuviga dare dare rinovigwa dare rinovigwa chinoitiwa kunze kwekuti uposte luxury pastatus kana pafacebook kana waona zvakanaka zvaita bika kadoro kako otenga masupa otenga zvibhodhoro vadzimu vanopiwawo zvibhodhoro izvozvi save ndogara ndichivadirira jini pasi vanopiwa vari kumhepo kuitira kuti ndomwa jini zvibatane izvi uri kuvasunungura muutapwa utapwa hunouya hwakauya nekutongwa nemabhunu hwekuti vaigona kukirina imba asi waini vakangofa vasingaimwi ari machembere. Vaigona kungofudza mombe dzemunhu iye akagara achimwa jini ivo vari panyama yako voona iwe uchimwa jini yaimwiwa nemurungu achivaudza mazita emombe anosumudza simba rehushe panyama yako Ushe hunosumuka hwogara zvakanaka nokuti vaona kuti warangarira kuti uri ani, ronda ravakafa vanaro, nyunyuto dzavo dziri kurapwa newe pokutanga ndati. three generations before three generations dzinouya tateguru anogona kunge ari wekumashure shure ukoo asi wauya nesimba rekurapa zvakakanganisika kuti vari kuuya mberi vachipinda mumatare zvemisha ibike doro iridze ngoma thats why this generation yedu is very very important mumisha. Our generation are the ones that we have been waiting for. Tava nemakore tichinetseka nemadzudzo senyika tichiti zvichanaka riini kuti tigarike kana ndichiti zvichanaka riini handisi kutaura politics nokuti isu vanhu vematare tinofamba nedare renyika senyika Tinokumbirira nyika nevanhu vayo vose mairi zvekuti iwe unovhotera hatizvizivi tinofamba nedare remadzitateguru renyika saka nguva yareba kudaro ndakataura kutiktok kuti zvinhu zvachinjira zimbabwe manhake atururwa paZimbabwe. Vadzimu vari kuvhunduka vari mumakuva avo. Mapfupa ari kuzuzika kuti aiwa iwe chizukuru chiripo chatagara ichi ngachichirwa hondo dzose nokudaro pamwe pacho zvinorema mumatare nokuda kwekuti iwe hauna kutakura madzodzo ako ega zvauri kutambura nazvo hazvisi zvako wega ndezvedzinza. nokudaro vari kuti fight and win don't fight and give up fight and win don't run kune vanodaroka vakangorohwa nezvidhoma togorohwa nezvidhoma sei ndine mafuko regani mboenda kumasowe timbonogamunoganyira zviripo tozodzokera edu matare regani mboenda kwamufundisi wakati regani mboenda ah, ah, teramira chizukuru teramira kusvika mhinduro yauya kusvika vakurira dzidzo iri kana vati poterazve kwasahwira wako iyeyi ende dzokera kwasahwira paipapa handizivi handichazivi gwara ndobasa rasahwira kudzorera gwara redare panzvimbo iva munhu akashinga iva munhu akasununguka rega kungotadza nebwoni kuita zvinhu zvakashata kune vamwe uri mumhepo yakagara panyama zvaunoita uchiti wakawanda midzimu aiwandike iri muropa rako kwainda nyama yako ndokwainda midzimu yako the next time paunofunga kuita chinhu chakaipa funga kuti saka vanhu ava vakandikomberedza vanoti kudiniko ngatiitirwe zvakanaka ngatidananei mumatare ngatisimbisanei ngatifambei negwara repasi chigare tisiire vana vedu nhaka tisiire zvizukuru nhaka yekuziva midzi yavo kwavanobva nekwavanoenda Muchembere wose murapi. Kana ndichiti murapi handirevi kuti murovi wehakata. Murapi pakuti chikafu mushonga, food is medicine. Nokudaro muchembere unofanira kugara ari mumatare achipiwa gwara kuti ah flue dzouya imbobikirawo mhuri porridge rakatsanya rine lemon woisawo vana cinnamon kusimbisa chipfuva hurapi hwauri kuita muchembere wose murapi ngaave munhu wedare kwete munhu akavhengedzera anopa vanhu matakeway everyday mukadzi asina ruremekedzo mukati memba yake munhu ari bhita asingaregereri anongoti chino shi munhu wematare anoregerera kubika hurapi mumba mune nguva yamunokiriniwa nemakwenzi urapi hwemachembere muchembere wose unofanira kugara ane makwenzi kwenzi mumba make mahebs hapana murungu waunosvikira asina mahebs mumba make hapana murungu unogara asina mahebs hapana munhu wemuchembere anofanira kugara asingambomwiwe mwiwe makwenzi kwenzi kuchenura nyama kuchenura ziso remweya ndiwe muchengeti wemusha whether uri single kana kuti uri married muchembere murapi murapi wemusha wake murapi weupenyu hwake iye zvinoda kuti iye muchembere agare achiregulata matare kuti mumusha mugarike imba yanetsa tokumbirira machembere mutombo pasi perurimi chikafu musina totora zviyo ndoteketera ndopa kushiri dzodya ndokumbirirawo murume iyeye ndichiteketera nokuti varume vazhinji vanobudirira vanokumbirirwa nemadzimai avo vanokomborerwa kutaura nemuromo mufambe zvakanaka baba kubasa ngazvikufambireiwo nzira ngadzichenurwe masango ngaavhurike nhai baba achibuda murume wakomborerwa tinoda matare chaiwo chaiwo ukaona mhere dzamazano zhinji dzoromba nokuti havasi kuziva chivanhu chacho kuti chii chivanhu power rechivanhu hariitwi pushed pamusoro pevamwe power rechivanhu munhu anoriona roga anorifila oga kuti apo pane simba wakatozvininipisa pawasvika simba rinonzwikwa nokuti riri kumhepo harisi panyama saka mwere dziri kuromba varapi vari kurombera urapi kutsvaka makona Eh, so a very disturbing video iyi uya uya wakasungwa achiudza amai first lady vedu mai munangagwa kuti ndakatengesera muporofita ropa remunhu why because tsika dzedu vanhu havadzizivi nyika yakasunungurwa nefembo nyika yakasunungurwa nemasvikiro nemhondoro dzenyika fambai nepapa mwanangu fambai nepapa komainda uko vazungu vamirira aiwa batai nyama munokurirwa wabata bonde opfurwa masango hondo yatsviriridza paripo paikumbirwa mhandara sesacrifice yekunosumudza simba nokuti zvinozikamwa kuti ropa remunhukadzi rine simba dziriko mhandara zvimbwido zvakanopiwa sechipiriso kunyika dzimu kuti ropa remunhukadzi risimbise hondo saka ropa rako ngarisapinda mubhini motarisa vhidhiyo yakanzi dare remachembere Mukumbira Save kujoinawo gurupu remachembere kana muri mudare raSave musati mapinda. Ndinoramba kuva broad because already ndiri munhu ari busy. Ndinoramba kungova nemagurupu ane vanhu vakawandisa. Handitsvagi mbiri. Mbiri inongouya yega zvayo but handiitsvagi. saka kana usiri mudare handigoni kukuisa mugroup nekuti zvimwe zvaunozouya nazvo zvinoda kuti ndipinde mudare zvondipa kuti ndiongorore zvotora nguva yevari mudare vari mudare ndiri kukonewa kuvapedzera zvose nenguva inodiwa ndiri kubata navo but ndiri kushayiwa nguva chaiyo yakasununguka saka kuti ndizotora munhu ari kunze kwedare ndomisa mugroup ndotanga kufamba kuti one nedare iroro kuti ndikunyepere ndirege kubata dare iroro kuti ndikubatsire ndaresva zvakare saka ndisati ndapara mhosva kumidzimu yangu neyako ndinoramba kuti kuwhatsapp group rematare kune mwere dzematare asave kuwhatsapp group remachemberi kune machemberi anofamba nasavi tinofanira kuziva kudya chikafu chechivanhu tinofanira kuziva kumwa mvura dziri natural dzinoyerera murukova mvura dzemutsime mvura dzezvisipiti mvura dzemapamapopoma spring water ngatimwe mvura idzodzo nekuda kwei vana chlorine vanoiswa mumvura mumapombi vanovhara ziso reimwe it was an intentional act yekuti ugare uri blog tichiinda kudzimba dzavo ivo vanochera mvura mumasango vanoti vane yavo mvura yavanoisa munana checkers inopombewa woenda ne 20 litres kana 50 litres yake onopombegwa mvura imi moti akuwesta mari aiwa secret yechivanhu varungu vanayo kana pane vanhu vanoziva matare varungu varungu vanoziva matare Zvino iwe uri mwana wedzimbabwe zvino iwe ndiwe muridzi wedare usumuka nemidzimu yako wobata matare wapinda masango makwenzi awapiwa wobvunzirazve rinoshandei gwenzi rakutora mwoyo usangodarika terera mm, terera terera Ngaave manake masawira, ngatisimbe mumatare. Ngaave manake, nyika yasunungura manake. Tinoona kudengenyeka, tinoona kuvhunduka kwechirorodziva kwakaitika kuti yowe makadzovewa nenyaminyami. Timanake asumukire Zimbabwe. Zvino kwauri kwese ikoko, ziva kuti wakachengetwa, ziva kuti une midzimu yako inomira newe kuoma kwazvo kunaka kwazvo varipo havana kwavanoenda bata dare neuyerwa hwaro bata upenyu semhere yakagarwa nevanhu vakuru vane tsvimbo itsvimbo idzo dziya hadzingomiriri kurwira hondo kunze dzinorova iwe kana waita zvisina basa kutorota uchirohwa musana kunzi po netsvimbo zvandakaitwa nemhondoro ndabata matare ndiri pasofa ndichitanga kuputa matare ndakarohwa musana usiku ndikaita three days ndisingafambi musana uchigwadza kave manake kave manake ngaave manake kune mumwe nemumwe achaona vhidhiyo rino ngaave manake vadzimu ngavasumuke muropa rako mashavi ngaasumuke avhime muka mvura ngaidengenyeke mvura ngaidenge vanorwa newe ngavashaiswe simba zvinokutambudza siku nesikati ngazvisunungurwe Ngave manake basa uye tinotenda tinotenda.